Erokamano nyikwa Ramoga Jwang' kaka watime pile chenrono endi mar bende paka masani endi kawuono wan kaendi gi nyadendi ma bende biro miyo kinde wago kode mbaka e ngimago eki mag nyithind kiye koda ka jogo eki kata nyithindo manobi godo ma bende joluo ne wacho ni luongo ni e kimirwa obiro penje penjo moko kendo bende obiro miyo wakanyo dwoko makare en gi lony mararieya e wechego eki mag dak gi nyithindogo eki ma bende oyang kaka nyithind kiye kata bende nyithindo go eki ma jonyuolgi ojwang'o kanyo endi. Ere kaka nidak gi nyithindo e kinde machon luwo kitwa gi timbewa? Kawuono abiro miye kinde mondo bende ogo kode mbaka kaendi machiegni ng'isa ni nyingi wuon en ng'awa kacha chande kapok wachako introduction mari nyingi kanyo endi An eh, mokwongo agone jo- nyikwa Ramogi Ajwang' erokamano maduong' sana sana alikuwa najua njoni erokamano e kinde ma koro waromo kode seche machalo kamae gi eri mm. ma bende wan gi chieme mbele wa kamano iluonga ni Linet Akoth Mirasi anya mm. Asembo uh -huh. Kanyikela kamoro ni Luwak Asembo Luwak Asembo Luwak koro... e dot miluongo ni Kanyikela e dot mar Kanyikela ya yeah.
iseyudo dak ya yeah, yudo dak
okan singo Ero kawe winjo kende je kora maga jwa ngero kama na nya kanyo ini ka wacha koto kwa maka wuonwa bende oganda osebedo ka rito gi sironyo ah pi pi pi na ni nyathi kich nyathi machal nani nyathi ma ko jaluong ni nyathi kich nyathi ma nyathi kich Aha. en nyathi ma onge min gi Aha. to onge wuon gi Mhm. Pa- both parents gete otho mm. ok ni moro we wadgi ama moro nini mano ng'ama nye parents ge te osebedo moiki mm. mano niluongo ni mano iluongo ni nyathi kich nyaka kawuono mm. kamano to nyathi ma janyuol ni achiel ema onge ebe pa nyalo luongo ni nyathi kich nyathi ma janyuol ni achiel ma onge niluonga luonga ni en kich but ok en kich uh -huh. Joluo Ma.
joluo wacho ni ma en kich ngirr. Eh, joluo Mano ne nyawacho nyiso kamano.
ni en en nyathi kich ma bende ah, oonge jonyuolne te. Be nyalo luong ng'ato ni nyathi kich samoro koonge mana min gi kata wuon gi ke- ya kende kod kanyo. wanyalo luongo ni ma- ma- ma ofan ma kich Mhm. ya Ah, to nya- nyathi kimirwa niluongo nang'o? Ere kaka ne wach nyathi kimirwa? nyathi kimirwa e kindewa mag luo machon ne en nyathi mane okend min-gi kode min-gi nobiro kode min-gi obiro kode onyuole oko to min-gi obiro otede ndo e keny mhm. kode obiro ob, yani nyathi mana nyuol samoro nonyuolo dalagi to kama okawe oting'i odhi kode, kode. Mm. en nyathi seche moko mane onyuolo kata ich simba mm -hmm. to kane koro obedo maduong' to okawe odhi otedo kode kama chielo mm. ma en ng'ama seche nyathi kimirwa ni en ng'ama nyathi ma wuon gi onge kama min gi otedeno Mm. Yeah. Wuon gi onge kanyo.
Wuon gi onge kanyo. Min gi ni wuon gi. Min gi ni wuon gi to gi wuoro mokendo min gi ni kore baba gi. E kore baba gi. Yeah.
To waseneno nyadi mang'eny ka nyithindo go eki ma nyithi kimirwa kale ngima matek kabisa kendo ngima gi chandore mang'eny seche moko iwacho ni oo oh, nyathini nokawo gweth ma kaende kaluwa kanisande ere kaka nidagi nyithi kimirwa chon Nyathi Kimirwa chon kane idag e kinde mag Luo, Mhm. ne en nyathi mono e, e dala ma- ma- mo- moriere tir. Nyathi Yeah. Kimirwa ne en nyathi moko onego bed ni chayo. Mm, nyathi ok icha. Kimirwa ok nok icha nikech niyude kapo ni en ema chieng' moro nyalo bedo tayo e dala kanyo. Mm. Kaluwore gi gik mane ma nyathi Kimirwa kadhe, Nyasaye ne ting'o nyathi ma Kimirwa ni malo. Ni ting'e malo koro Nyasaye ingima ma ema nokale. nokadhe nikech ninyalo poro kaka dhako biro nigi nyathi moro to ninyalo bedo gi kido moro ni en inyalo bagwaye mm. ni ma to ok nyathi nyalo nyiewo kata lewni tiyudo ka ma tinyone kata mana gima this ni nyalo ba chunyi ong'ado ni mano to ok nyathini mano ok nyathini koro nyathini ne bedo gi kut e chunye to chunye ni nyasaye ne neno mm. emomiyo nyasaye kane odongo malo ji mang'eny ne ok dwargi nikech kane odongo malo to en ema ne okawo gweth dalano nokawo gweth dala koro kaka kaka ne ne ok dware e kinde no endi jomoko ne miye kwedo jomoko ne miye kwedo ya nyathi kimirwa kamano to joma nobedo gi gweth mane omiyo nobedo gi gweth to joma ne rwake mhm. kabisa mantie joma rwake moko be ok ding'e ni mano ok nyathi dala kanyo mhm. nyathino ne dongo kendo ne konyo ji ka nyasaye ne yawo ne yorene kabisa kendo noneno ni ma dala madonge nikech kata kane owinjo ni ma to ok ne nini to gimoro ne ok showe ni ma ok babawa kamano Koro nodongo ok ong'e ni magi e jonyuolne ma mhm. kata ka nichwado ji te to nichwado ji te ma ok nichwade kende to moko gi ne dong'.
Koro nodongo kamano ma kane ochopo malo to niyudo ka Nyasaye ogwedhe mokawo nyithindo mane ni e bwoyegi noumo kendo noting'o malo kendo mm. niyudo ka kata oketo ta e dalano. Mm. Mane momiyo niluongo ni nyathi ma kimirwa. Koro e delni mang'eny luo machon nok dwar ni nyathi kimirwa ni owegi kata nyathi kimirwa ni be osami. Eh odhi oko kama gintie nok dwar ni riembe. Nok dwar ni riembe.
Nonyalo kawo gweth modhi go. Modhi go be nok dwar ni isambe. Mhm. Joma chon ne kono nok isando ma afadhali ma kimirwa ni nimiyo malo mare manonyuol. Mhm. Mano ng'ama nong'eyo gima mhm. kimirwa en. Nyiso ni samoro anyalo toro chiemo kama endi to anyalo toko ne mang'eny matin molomi kamano wuone manyuolo. kamano mondo one ni kare en badier en bende ohere e familia ni endi yeah. to nyathi ma wuoyi miluongo nyathi kimirwa to nyako mobi godo en be nyathi kimirwa eh, nyithindo gi gin kimirwa te gite gite to ere kaka nyako bedo trita nikech ing'e nyako to nyako biro ibo wach ni nyako biro dhi kendo ibo dhi do kama chielo wuoyi man ka samoro biro lado lo gi jomoko mantiere gi eki nyako bende ne bedo gi weche moko mag bende onyadhi gi gweth mar ng'ato kamoro ya yeah, nyako ne nyalo nikech mm -hmm. Nyako ka nobigo tedo to ne mm. jomoko ne neno ni kaka nisekete meni ni ma nyathi mobigo mm. mamita ni sande mobeno neno ni piny kaendi to gima kama kama ne otimre mang'e ni ma ok dalawa kamano to bende kata ka nodhi tedo no mm. gweth ne yudore kata e odno gweth ne luwe kuma nodhiye gweth ne luwe yudo kata mm. konyuolo nyithindo kata ka en kama to gima tin kata kobedo nopidho gweno to gweno ni nawiri Mm. Gweno ne bedo gweno ma, ma, ma miye pesa kabisa. Kabisa. Kalure gi kaka nodongo. Mm. To kani here to onge kaka ne onyalo bedo kata ka en gi mwandu ni Nyasaye nogwedhe to nonyalo paro chien nonyako par chien ne nyako par chien ma be ne nyaka noduogi moko ni babu wani no chandre koda gi makama kama nyaka tim ne gi min wani kama kama nyaka tim ne gi dawa giri gi nyaka tim ne gi bende nobedo nyathi ma koro be nok nowach wach kata kimir manie dhoge mm. eh, nobedo mana nyathi mowachore nadhi dalawa babawa nogona simu kamano mane kaka ni obedo treated e kaka ni idwaro ni itime mondo nyathi odongo kong'e ni onge gimoro ni kimirwa nitie kamano onge ne onge to dala mane joma moko ne chunygi ne riche mane bagwagi ne giwacho ni kimirwa ni bro ka ogwethe dala ka nyithindo matindogi uh mhm. -huh. bro bedo joma ok timre nadi joma onge godo nyathini dhi ka ogweth mostly jomoko ne negogi mm. e ndalo machon. Ninego nyithinde kimirwa sisi. Ninego gi.
Mm. Iyudo ka seche moko dala mane ras kane gidonje mag juok juok nitie kama nong'e kaka ninego gi mane githo. Ne ok yiene gi mondo gidongi. Mondo gidongi. Ne ging'eyo teku ma samoro en godo. Kamano. Onyalo timo, onyalo, onyalo dongo mabed nyathi moro maber moloyo nyithinde. Kendo monyuolo gi.
Koro nikech chunye rach no kodwa ni nyathini obi obed maber. Odwa ni meke gi emo obed maber. Kamano. Koro ne ginego. Ne ginego. Ne ginego. Erokamano nyikwa Ramoga Jwang'. Pod odhi mbele ka gigo mbaka, mbaka mit matamre gi neno kendo bende kama ineno ni abiro nyisi ni otel ni iluongo nang'o mondo in bende chieng' moro achiel itim limbe kaendi omiwa ka iluongo ni warm welcoming. Mano Yeah. dho kisungu. To kawuono ni endi wagoyo mbaka kuom dak gi nyithind kiye gi nyithi kimirwa. Nyathi kich bende nyalo bedo gi hawi. nyathi kich nigi hawi Mhm. Ere kaka hawi ne nyalo wuok ka bing- bang' min gi wuon mare ne osetho? Hawi ne nyalo wuok nang'o? nyathi kich ne bedo ni ne nigi hawi nikech ka nikawo nyathi kich ni bedo ge odi e yor mo- e yo kaka magi kaka bedo koda kamara kaka mara ne nyasaye ne ibe nyasaye ne gwedhi nikech sama ibedo gi nyathi kich ne ok inyal koso chiemo ya To chiemo ne sama- ok inyal ne ok koso inyal koso Mhm. to sama ibedo gi nyathi kich nyasaye ne gwedhi nikech ondik nyaka e muma Mhm. ondik e muma ni nyathi kich nyasaye wi- ywak nyathi kich nyasaye winjo fasta moloyo ywak mo- ng'ata ng'ata Ni nyathi kech kolemo to To Nyasaye Nyasaye nyalo winjo winjo ywakne kabisa. moloyo kata mara mag jonyuolne. molo kata mari man gi janyuolni Mm. nikech ne en nyathi makia wuon ing'e ni nitiere gimoro ni love mar janyuol Kabisa. hera Be Biological iluongo ni hera. parents chande. Eh, Mm. to noonge godo Noonge godo. noonge godo Koro- koro iyudo kaka mok betie ni seche moko iyudo ka ka nitie sand mathis to nokuyo Okuyo odhi bedo bedo kamoro kar mokuo kende. yuwagi mopar mang'eny Mm. to sechego nyasaye ne nene Ne nene gi kindeno. gi kindeno nikech uchiemo to en weye kucha ni oluok sando luok sende koro ng'ise sama Nyalo otimo lipni. kamaendi to nyasaye bende nene kaka otimono to nyasaye bende winjo ywakne mapiyo piyo kata duoko lembe Yes. to onyalo bedo gi gweth mana kaka nyathi kimirwa chande koro Yeah. eh, jomoko- nonyala nyala sandore Mhm. mosandore kovumilia nikech noonge kuma nonyalo dhiye yeah. to kane nyasaye ne nyalo yawone yo piyo piyo modhi modong maber mosom mm -hmm. to nyasaye ne yawone yo kata ok osomo kata ok osomo kata ok osomo ninyalo yudo kata kotimo business mar duka to otime ma onyiew nyaka gari kamano monyiew nyaka rental houses mm. koro nyasaye nitie kaka ne gwedho nyasaye gwedho gi e yore mopogore opogore okelo gwedho e kone mopogore e kona mopogore opogore mm.
kamano To ere kaka ne samoro iluongo ni joma mine nikech joma mine ma seche ma er, er, er, advice minyalo miyo ng'ama miyo modak gi nyathi kimirwa kata nyathi ki sama odak kode ang'o gini ma onyalo timo mondo nyathini kik ne ni oo oh, en sande en itime nang'o kuom ranyisi ah, gin tije mage ma inyalo wacho ni ah, into tim tijni koso inyalo weye ne ko nyathi kich kik otim moko moko bende ido ka gibedo bembele gibedo ni iogi kabisa mondo eka gidagi moko bende owene otim gima odware mondo kaka kitimo ang'o kaka gidagi to ni mondo iwuoye gi miyo moro modagi nyithind kiye modagi nyathi kimirwa samoro min gi no min gi nodhi ng'e ni ti nyithindo moko ma min gi nodhi to weye wuon gi kendo nyako machielo donge to iyudo ka ngima samoro bedo matek tweta kendo ngima ong'awore kacha chande wuone gi mine gi eki mondo oket rang'iny mowinjore egni nyithindo gieki modak samoro ma min gi mabor kata min gi nosetho mine mikendo mar ariyo gi kata modak gi nyithindo nang'o ma giyudo kaendi
erokamano jawinjowa mhm. e, e kinde ma iyudo nyathi moro kata e dak kendi kamoro ko min mhm. gi kata noa mm. kata iyudo ka min gi otho mm. waweuru kelo chuny marach chuny mar ok idwar nyathi mm. ne kia kaka gigi ne timore kamano an adak gi kiye chakre nabedo matin nyaka sani mhm. pod an gi kich isebedo kidak gi kiye abe nikech wuon ma notho chon to nowewa na gi nyithindo nowewa mm. nyithindo mane luwo bang'a te koro an emane nyaka resgi nyaka ibed kod mm. miyo gi kony ma gidwaro koro nabedo kodgi kamano nyaka sani kila ng'ato ni kando to ok aneno wach moro marach ma ng'ato noneno koa koda an atreat Tit nyathi kaka onego itit mari. Kabisa.
Kapo ni nyathi nyithindo wa skul in gi nyithindo adek to kiti ni kanya achiel. Mm -hmm. Kone gi ni ng'at achiel komako sende, ng'ane mm -hmm. en mak kulo. Mm, imiyo gi duties.
Ni gi duties mondo mi mm. kito be kiki bed ni ani cha ikuodo magi macha ni kech nyithindo mat moko mama gi ka koseng'e gini. Mm -hmm. To dhi bed disadvantage ne mama dhi inyore. Kabisa. Ibiro yudo ka puki yanye. Mm, ipoke ni miye gimoro to. Inyise madharau moko matindo tindo. Mm. Sami bedo gi nyathi ma kamano ineno kikwaro wang'i kuom mekigi. Kabisa. Ikone gin eh mana ori ti yoro ng'ane nang'o. Mm. In ema ori dhi omna gi maori. Be waro ng'ane. Okor ng'ama chielo.
E yudo ka pisi moko yoro nyathi moro na tieno gem nagi ni to chieng' cha ting'e ni kik ting'e ko tino koni si ya chieng' aenda ok odhi okel. Odhi okel. Eh. Mm. Koro mago gik miwacho ni apana in ema ori dhi omna gi ng'ano be aneno sama na ori. Mm. mano nyathi cha noni en kara, kara mamani ohera kabisa wan joma mine wane mwabedo gi nyithinde most kabisa emomiyo ne idwaro to kichno bende ibedogo ni ka in gi chuny maduong' mm. nyathi ma kich ting'o tek nyaka yaw chunyi nyaka iyaw chunyi mm. en ing'e ni gimoro matin obono ni ama mwade nitie gini dok otimore wuonwa de nitie gini dok otimore koro mama ni sani koro chwada nikech wuonwa onge wuonwa onge eh mokia ni kati bende nyathini nyalo chwa nyalo chwado kabisa ya koro mane omiyo anyisi neno sama itimo gik moro itimo equally kapo ni biro yudo ka ot okethre to kik mhm. ichwad achiel cha Luongi gi te. Mm, mondo imigi discipline gi te. Discipline. Ma kendo onge ng'ama ihoyo. Mm, giduto te nyaka bed nyaka gikaw discipline maromre. Eh, mm. To chiemo kitedo keta keta nyithindo go e mesa. Mondo gichiem achiem. Gidongo adonga ka gin nyithindo moherore kata mana kugochongu piny ulemo gotieno. Ulem kanyakla.
Kanyakla. Kik ibagwa.
Kik iweni oh.
in minu onge samoro bro neno ni samoro samoro olem kata ko onge to neno ni de min gi bedie samoro de en bedo olem ka e da lemo gi minwa eh. kamoro ma entiere eh chopo mm. kuma kata kidhi e chiro to ionge ionge pesa maber to nyiew ne kich gimoro to we magi anyalo nyiew ne kich gimoro to awe meka eh, eh, mondo ilos that relationship mane between you gi nyathino kabisa obo neno eh kara mama ni ohera molo nyaka jogi mm. koro iwinjo ka more to moko ka kata ka ang'o kuot maka maka onge gima dhi paro kabisa ok dhi paro nikech gin gin gi min gi ka gin gin gin gi wuon gi bende kae kamano mm.
koro itimo gima kama ni chal itiyo mariek mm -hmm. seche moko nyuko dong matis tiko ni ne bichiem nyathina mm. bichiem tikawo gino timiye en ochamo kamano to onyiero kong'iyo joka ong'iyo joka kani ber ber moloyo ni sama idwa ni mondo itim ne nyithindi meki to ine samoro onge To ka wang' ofwenyo ni ah, joka notim ka onge, oneno ni samoro notim gi nikech aneno ka nyathi ma kanyo. Min gi otho.
Kamano.
Koro nyaka iti gi wiyi ma kata gima tis ine- ite- itemo itemo kaka inyalo otek. Otek. Eh, otek to itemo. Nyaka item atema mondo ichop ichop Ichop achopa goal mondo kanyo eri.
Nyasaye ogwedhi nyaka nyithindi minyuologi. Kamano. Mondo Nyasaye ogwedhi nyaka odi. Kamano. Nyaka itim kamano.
Yeah.
Mirasi, nitie nyithindo moko modak kendgi, min gi notho, odak gi wuon gi, wuon go chako dogo tho. to kae to nyathi modong' ma ike ni malo samoro jahigni apar kod aboro to wege gi nyithindo moko ma samoro jahigni auchiel abiriyo ok gidhi gidak ka ng'ato gidak adaka kendgi nyaka gibedo joma dongo kendo sama owuoyo kodi onyalo wuoyo kodi kapo wang'e chwere kaluwore gi sandruok mokalie ang'o manyalo miyo nyathi kijadak adaka kende ma kata watne moro kokawe mano luwore gi dala mane onyuole nyathini kama nyathini odonge nyithindogi odonje nitiere satan moketo ni koro ok gidwar nyithi ng'ane maybe min gi gi wuon gi ni kane tho nok owinjre gi jogi anyuola ne ok owinjre gi anyuola kae koro jok okawo chuny cha oketo pod ogolo oketo kuom kata nyithindo. kata bang' thone kamano kata bang' thone kamano gin ok gidwar ng'eyo min gi ne kite rach mhm. mok wachne kara sani be nyithinde dibed kamata mm. koro ok gikeya ok gikeya jachien ochopo maonge kaka onyalo bedo ni e yaw badhi akabe nyithi ng'anegi kata ariyo apog magi ma wakauru nyithi ng'ane watimnegi kama kama kama mano timore e luwore gi janyuolne kane dongo kane obet ne chalo nadi maybe ne en gi pesa to tamre puonjo nyithindgi moko gi mm. nochayo kata kidhi lime to nowuoyo kodi marach mm. nochayi koro kane bang' thonegi to nyithindgi ka joka ne revenge Gini penj bang' thoni. Bang' thoni utho ute. Ok ber gima ber adier.
Ok ber. En mana jachien. Iyudo ka sani endi tho jaodi bende otho to nyithindi ka odagi dhi dak kamoro nikech samoro ne ok winjori gi jomoko. Nitie timore.
Nodong' kata chike mag luo tamore. Otamore kendo en gima rach kabisa kabisa e piny masani. Mm. Eh, nyaka ta ng'ata kata ne rach nadi ng'ato kosetho to duong' mm. udok chien kata kapo ni en dhier to udok chien to ubedo piny nikech ok dikos chiemo sama in gi nyathi kich e mesa Kabisa. ok dikos gimoro seche moko an abedo gi nyithind kich gi mang'eny e ot to kane gawuok agologi ni dhiuru koro dala kawuono lor kamano to abe nadhi save iwe ni koro idhi bedo gi pesa E, moro. akon- we koro gidhi adog thuolo we asave koro pesa ma ka giduogo to wan go Kamano. tiyudo ka nyasaye ne miya mana chiemo koro m- gi- ne ng'ama dongo kenda moromi kanyo kenda kendo onge koro masin mm. ma kane giduogo kore ka kendo pesa nachaka yu nachaka yudo mm. eh, mano rieko nyasaye erokamano yeah. erokamano nyikwa ramoga jwang' pod odhi mbele ka indi gi twak koda miransi man gi lony marariyo e wechego eki mag bende kata dak gi nyithind kiye nyithindogo eki ma bende oluonge kaka nyithi kimiura mano donje dala moro mane ok onyuolgie ngima samoro bedo matek tweta kawuono ni odwoko penjo magi yono ni makare kendo mokwenya wan gi jalony e wechego eki mag bende dak gi nyithindogo eki ma onge jonyuol mage kata nyithind kiye man kodi pod anena ka Joan Junior kama endi chenro ni rabende iluongo ni dak achana kawuono wang'iyo ngimago eki mag nyithindo ma onge jonyuol maggi Ah, mirasi Yes.
wach moro ni ka mabende osebedo ka jomoko osemiyo jomoko obedo kanyo endi gi luoro mang'eny jomoko osemiyo jomoko onego nyithind kiye wechego eki mag property mar janyuol kata mwandu mag janyuol mm. ere kaka rombe ni time ka janyuol osetho nyithindo dong' orombe ni mwandu gi wene nyithindo gi koso owete gi wuon gi koro biro yako nikech wuon gi osetho ere kaka rombe ni time kaini nyithindo gi odongo ka gin ging'eyo ni ah kare jogi wedena negi ne ne wadak kodgi maber eka rombe ni gidak kodgi e yore goeki mag mwandu mowe chien gi be eh, kata kata kata ng'ama othono inde owe mwandu chien kata miyo owe mwandu chien to joma odong' ere koro rombe ni timo mondo ah, nyithindogi endi one ni udak kodgi maber
mwandu kane odong' kane janyuol otho to kane nigi mwandu Mhm. Ning'yo ni ng'ani owe nyithindo adi? Eh, owe nyithindo adi?
To nyithindo gi owegi e age mane? Mm. Koro kane ng'ato yie kawo nyithindo mondo obed godo, mm -hmm. to ng'ani ne manage nyaka mwandu ni nikech mwandu ni ema ne konyo nyithindo gi. Kabisa. Kabisa. Mm. Nikech in luo, luo wacho niya, mm -hmm. Gik mwandu ng'a motho buro loyo. Mwandu ng'a motho buro loyo. To bura ne loyo nang'o? Iyudo ka ng'ato ne manage gari to after tho niyudo ka gari ni obuk rabuk ok ringi. Ok ringi ochung' achung'a En kande. ochung' achung'a. Iyudo ka ute ng'ato ne becho kano ngima to ni kotho ma bende management pod nyalo dhi mbele. Aha. Tiyudo ka utegi koro onge kata ng'ama odak. Ng'ama odakie onge nikech nosetho. Nosetho. Mm.
Koro ng'ama ne riek nok lar mwandu ng'ama otho. Mm. Mwandu ng'ama otho ni wene nyithinde kaka nobet. Kamano. Mondo mi ng'ama res nyithinde gi ores go mwandu gi. Kabisa. Sama ores mwandu gi joluo wacho ni ng'ama otho ok on- ok otho. En ti Ng'ama oneno. otho neno. Oneno. Nikech ng'ama otho ne neno ni kara nyithinda ka chop pesa na mag mtoka ka Aha. no migi no gidhi chulo go school fees no nyiewnegi gik ot. Koro wagi gi- gichiemo.
gi- gi- gi- gi- odhi maber. Biro wawa gi kagi odhi maber. Kamano. Koro joma yaka moko ne nitie mane uneno ni nyithindo gi tang'o. Eh, nyithindo gi chal nade? Eh, magi to magi kwani wato ok wanyuol dong wan gi nyithindo. Wan gi nyithindo. Ne gi yako ma ng'ato kawo gari to ng'ato kawo ang'o. Mhm. To long last yudo ka nyithindo koro chandore kaka di school fees otamore. Kabisa. Kendo ne bedo wach malit ahinya ne ne, ne mm. ji e gwen ni eh magi nyithindo ne masani ok nyal kata dhi sikul. Ok nyal dhi sikul. Nikech mwandu nolar piyo piyo molal nono morumo rumo kamano molal nono ne mm. bedo wach marach ahinya e society kabisa iyudo kata ka ng'ani ne nigi dhok ng'ani ne nigi rombe to bang' thone gigi iyudo ka moko tho moko lal ma endi ne wachore ke jolombe ne wacho ni ng'ama otho ok nindi oneno kaka otimo rumo marach gi mondo gi kanyo endi e to koro notieko piyo piyo otieko gi piyo piyo notieko piyo piyo kamano endi Mano emomiyo iwacho nyikwa Ramogi Ajwang' ni kapo ni kata mana nyameru moro otho ka nigi mwandu Aha. to aneno ni waridhi ka mana gi mane an go cha Mane an godo nikech chande. abende abiro tho Mm. waorganize mana kaka mwandu gi dang' ang'o mowe chien ka gin nyithindo Kamano. wakaw nyithindogi watimnegi ang'o nyocha gin e boarding school wares ka mtokani ok wanyal riemb we wanyi- us mtokani mondo nyithindogi wasulnegi fi kata Odhigo for two mbele. years Mm. mondo gin gidhi mbele ok ni kawo koro iloke mari e ni koro an koro kata ka nyamera otho gi chuore gin gi mon to mano koro adhi arikra man koro mtoka mara Mane mara. hapana Mm. ok ber nikech ber. kila ng'ato nyasaye omiyo pokne kabisa e nyasi to ng'ato ong'eyo gima ochwere luchi mit chamo maloyo mok ichwere luchi gima ichwere luchi mitie moloyo maloyo miyudo ayuda ma ok ichwere luchi gima ichwere luchi kata obed mana nyukano mit kabisa maloyo michwere luchi cha ting'e ni dhi chamo nyukano piyo piyo kiwe ni wuon go cha dine ni Ineno- sijua ineno- ineno ok ne asara be ok ne ka in godo nikech ok ni mari ok en mari inyalo timo kaka idwaro Mm. emomiyo ineno ka gik jomothogi ne rumo piyo piyo ne rumo piyo nikech bende joma ne dong' ka tiyo kodgi ne ok ti kodgi e yorni maber kata mowinjore to nok gichwere okia kuma mtoka ni ng'ani nogole Mm, okia kuma jamnigi Eh, noaye okia kuma kata mana dhiang' ni noaye kaka nogero ni bende okia okia koro en ng'a moro manyalo biro kone ten- tenant ni kapo ni ok idwa to wuogi Mm. mondo ng'ato donji to wuone nyalo wacho ni ang'o momiyo idwaro dar mm. aneno kosetieko two months to pok ichulo salary pok ichulo rent ang'o marach e mi
onyalo wuok kodi mos kabisa in ing'e ni biro gi kaka ok ing'eyo wuon go nosetho in kori deal kode kaka in iming'eyo to samoro tna ni deal go maber ka wuon ot pod ne ngima kamano kamano inde nyikwara mogi mm. wach moro nitie kaindi ka bende aneno ka sama yolong'o kaindi wach moro nitiere kaindi ni Nyiri masani yudo ka ng'enygi onyuol kapo ni dala kaeto ok owacho ni en gi nyathi osedhi obed e keny kuom kata higni apar eka obiro gi nyathi kimirwa chande ere kaka inyalo kony wachni nikech samoro wuon go odagi ni nyathini ok odwar nikech ne ok onyise chon micha boramo ni en kae ka nyathini ok nyal dak ka en bo weche odhi gima kama ikonyo nang'o nikech eh, tinde eh, joma nyiri nigi nyithindo to gidawa wacho adier ni gin nigi nyithindo Gima timore Nyathini en gweth. Nyathini en gweth. Nyathini en gweth kendo nyathi mane obigono bende ne ber. Kabisa. Kabisa. Mm. Wan kaka madongo nyithindo mane obigogo kata kata sani owetena ma kendo mabiro gi nyithindogo nokwa waonge gimoro ni mok nyathi wacha. Kabisa. Koro nyithindo nyathi kapo ni nyako inyuol e dalau idwa dhi tedo. Mm -hmm. First thing hmm? nyis dichuogno ni an an gi nyathi. E nyise ni an gi mara. Ma kata koweyi to weya weya ni ato bro nyise sana to kadwa nyako man gi nyathi. Kamano. To Nyasaye bende bro winjo no weyi nikech nyathi ema ok otendo nade. Ok odwa. Hmm. We bedo ng'ato ma mapando nyathi ok pande. Nyathi ok pande. Nyathi ni kiki pande. Mm. to kapo ni nyathini ni ok inyuolo be kik ipandi kata mm. ng'ato inyalo yudo kata ni or, or, norezi mana nyathi nyamingi ok mare ok mare koro odwa dhi tedo to nyaka odhi tedo gi nyathini nikech Mm. ok onyal weye nikech Ok onyal always weye. ne en kode osebedo kode all along ipima pima ne ng'ato ni yawa bu- nani ya to waherore lakini nyathini to ok mara Mm. ma nyathi nyamera to ok daweye kamano to kapo ni isenyuolo kata adek Adek. we picho ng'ama dichuo nyiso ni an adek nikech kobro ng'eyo onge gi anyisi ni dhano ok pande chieng' mobro ng'eyo ma kinyne ni obro rumo kabisa Ok Piny apio obi- kibiro biro go niya ni ma owadwa koro adwa nodag ka. biro gi kama Nyaka koro adier owad- ng'ere. owadno rumo Nyaka Koro adier adieri biro ng'ere Koro wachna wacha ng'ama dichuo ni yawa. Mhm. Sani ting'e ang'eya piny anta asenyuol. Anta asenyuol wachaka chaka res nyathina ni wel kama richa be biro to timre nadi obed abeda ei mara ni bat ma nyathiwa kodi koro. kamano Koro wuoyino kok dwa to we but kik item wuondo dichuo ni ionge nyathi. Mm. mano rach nyikwa Ramogi Ajwang' rach ketho ndoa mang'eny kamano osekelo koketho ndoa oseketho ndoa matamre gi nono cases ng'eny emi yudo ka kata koro dichuo gi chapodo heri senyuolo ne mm. meki gi ok odwa ni wuogi to kikelo mari chako fenyo ni in go to ni nege kata ni nege nikech koro be ni dhi pande mar ariyo ne mano biro sa marach mar ariyo ne mano no biro kawo lo maka ka en wuoyi koro weche bedo mang'eny ahinya weche ne bedo mang'eny kabisa mm. nyikwa Ramogi Ajwang' ang'o matimore ga seche ma wadag nyathi kimirwa to ok wadwa kode maber. Ka Nyasaye osegwedhe mobedo ng'ama duong' mobedo gi pesane moro kata Nyasaye ogwedhe e yo moro tiyudo ka koro wanyalo ng'eye ne nyathiwa to kinde mane odongo to ne ok wang'eye. Ang'o ma gitimorega? Ere kaka maendi biroga? Iyudo ka ma osetimore gwenge mang'eny. Ka nadongo ne ne- ne ok gidwara to kasebedo godo to koro sani gihera nikech an godo. Dibed ni gihero pesana koso gihera hera nikech gima an gono endi. Inyalo wacho ne jokwaromogi ang'o e wachno endi? Nyikwa Ramogi Ajwang', Mhm. nyathi ma Kimirwa emomiyo iwacho ni kik isand nyathi ma Kimirwa. Kamano. To iyudo ka familia moro no neglete kabisa totally. Noweye.
noweye ma en ng'at moro mane mane last, last solution mm. mimiye mm. oonge gimoro amora minyalo kata, kata kata bura nitie mm -hmm. to nikawo mano nyuol kacha ka ema nibedo godo to en niweye ga oko niweye oko koro yudo ka achiel kuom mano nyuol ka gimoro ne wuok ga mohere kabisa ne kwalo ne ga weche ninyisa ni mage ma timore kama sama wabet cha baba wacho gima kama to gika no ma no mkete chunye ne gimoro nyalo timo ne yonge lakini okano gi akano no kano gi kama no pila pila koro kano dongo to no mako weche gi mm -hmm. to mhm. nyasaye ne digu wede nikech kaka nuteme kanducha kabisa Koro kane Nyasaye gwedhi yudo ka kata chieng' moro kara kano kisto wuon go nowacho ni ma ing'e nok nyathina ga tieni kodhini nowuok kanye. Eh noti wachna samoro kane iye wang' kamoro. Kamoro nyathina okose to koni ma to kodhi mane owuok kanye ema omiyo kata ng'eyo kin nyathina. Mm. Koro nyathi cha nomako wachni. Omake chunye.
Kane odongo ma Nyasaye nogwedho nyathini. Aha. Ne koro wuoro ni ne seche moko koro obedo piny maonge kaka nonyalo timo. Mm. Ba in ema koro mano kin nyathina ni ema nyaka koro nomanyi iduoge ane kae ndio eh, koni ni mondo koro oduoge kata ot iger na oda chwer koth nega kamano koro yudo ka nyathi kimiriwa ni noting'o wach madongo gi chunye ne litne ma koro nyaka ne obed ni koro en nyathi mochwe e yo makare mondo owe wach cha ka nochako oduogo notimno nadi kaka nodwaro to kane ok onyal weyo to ne ok noduogi onyalo wacho ni an kaka notimoru koda chande naseamua ok anyal duogo chien kendo Koro mano nyisowa kata puonjo maber ni nyaka wadag gi nyithindo gi makare. makare. Ema ka chieng' Nyasaye chieng' moro gwedhe. Oyudo kang'o, en gi chuny moro mar konyo. Kamano, kamano. Mondo obed maber. Wach mogik miwego jopiny kaendi, en kaka inyalo miyogi kata bende iluongo ni advice mogik eka watieko chenro masani. Advice mogik manyalo wacho ne nyikwa Ramogi Ajwang' wan kaka joluo nagi. Yeah. wawe keto nyathi moro amora mineno ka kata mana nyathi wayu moro udago wayu notho Mhm. neru moro nyathine notho to nyasaye ipoko olwar e lweti Mm. wawe miyo nyathini ng'ewa Mm. nyathi future ne o- nyasaye emopango Kamano. to nyathi mimiyo ng'eyi ni chieng' moro nogoli kama intiere e chuodhoni koro miyo kapo ni in gi nyathi moro amora mok mari kata nyathi dhako wadu moro noa Kamano. kata notimore nadi weke gika ka wawe Kawa Awere kwala nyathini go. kaka mari, treat nyathini kaka mari, Nyasaye nyathini ne ni treat ni. Obed chieng' moro nobed piny kogo mbaka gi jowetegi. Kabisa. Ni pare ni an minwa monyuola no koresa, minwa moro ni ema noresa madonjo ga ode cha. kabisa omiyo kata minwa cha koduogo eti anena minwa nonyuole lakini mo- mang'iyo ni noleya to madong timore kamano timore Timore.
omiyo wabed gi jomoko mohero nyithindo ma kata ka chieng' moro in iwuon nyasaye okawi tipo ka nyathi chacha otimo gima lich kata liendi odong' ka otimo gima duong' nikech ne takone maber kamano owacho ni ei minwa cha emotho mano e minwa mang'eyo koro wabeduru gi chuny moro mo- mofuyanga chuny moyangore ma kik wabed gi weche matoto Kabisa. sijui min ng'ato notimore nadi ma ne nyie ka aa nyathi to wares tu mana kaka ires magi Kabisa. eka nyasaye miyowa gweth mar ot erokamano erokamana erokamano nyikwa ramoga jwang' mane makelo e giko mar chenro ma kawuono mar dak achana kama nowagoye mbaka wi dak nyithindogo eki mag kimirwa gi nyithind kiye ma bende sani endi ineno kodak pacho kaendi kendo bende jomoko jong'ogi mokalo ageno ni winjo puonj koani kanyo endi kuom mirasi wabiro medo kwakelo ni chenro ni endi wik ka wik kama bende wabiro menyo kanyo endi ngimago eki mag jomodak e keny kaachiel luonga na Jwang Junior to kapok itimo subscription e YouTube kata channel tem kamano mondo sa sa moko ni chenro ma kama ni mamit ni endi tiyude oromo telo machielo kanyo endi kama endi en AJ Media mana itani chenro en Ana Jwang Junior Ero kamano nyikora